Татка чыкмаган арада сезнең нинди яңалыкларыгыз булды? Нәрсәләр үзгәрде? Так, ул безнең кайчан чыкты соң әле? Шул сораудан башласак килә. Сентябрь сентябрь азагында.
Өч атна бугай.
Димәк, өч атна.
Ике атна дәвамында яздырдык, аннары өч атна яздырма, биш биш ай, биш атна эчендә өч чыгарылыш. Бу безнең шәхси рекордыбыз. Рекорд әйе.
Алга таба да шулай булсын иде. Безнең чөнки тыңлаучылар бар, язучыларыбыз бар. үзгәрешләр булды иң соңгы үзгәрешләр яңалыкларга килгәндә мин үзем өчен әйтер идем казан марафонында катнашуымны чөнки ниндидер рәфидә монда елый хәзер мин анда егерме бер километр дистанцияны йөгердем инде һәм әйтеп китәсем килә бөтенләй башка хис кичерешләр алдым менә гадәти тормышта алмаган хис кичерешләрне башта мин гомумән марафоннарга ничектер Ә, скептик карый идем. Ә, мәсәлән, үземне э, узган елны хәтерлим, ә, лентада Казан марафоны турында яңалыклар барлыкка килгәч, уйлыйдым, менә ул ә, урамда да йөгереп була бит, ник э, кешеләр башка кешеләр белән йөгерү йөгергә кирәк дип. Ләкин үзем ш- э, марафонда катнашкач, башка кешеләр белән йөгерү, үзең генә йөгерү белән тәңгәл түгел, чөнки башка кешеләр белән йөгергә күпкә рәхәтрәк. Ә мондый вакытта да Э, рәхәт идеме а- соң? а- міне пандемия уақытында кіші белән жүгіру ну аны туралы бір күні ойламады ойламады ну әлбәттә ә, стартта һәм ә, финишқа килеп җиткәч син маска киергә мәҗбүр идең инде ләкин йөгергәндә әлбәттә маскасыз йөгерәсең саклану чаралары үткәрүчеләр тарафыннан үтәлде анда маскалар бар иде антисептиклар бар иде ә, болай ә, барлыгында он меңнән артык кеше катнашты сиңа бер генә сорау бирим әле син менә марафоннарда катнашмадың дисең һәм тиз генә егерме бер километр ә нигә теге кечкенәсеннән башламадың мин бит йөгерәсең име болай алты айдан монда инде йөгерәм һәр көнне тренировка бар дип әйтәсем килә ике көннән артык калдырырга тырышмам ягъни атнасына биш биш тапкыр йөгерәм шуңа күрә мин инде үзем гадәттә он километр йөгерәм тренировкаларда һәм шуңа күрә егерме бер километр әлбәттә азакта авыр булды ләкин организмга стресс килмәде бит әйтәсем килә егерме бер километрны тәмамлаганда инде уйлыйдым кырык ике километр ул бөтенләй күп бит мин моны йөгермәячәкмен диеп ләкин менә хәзер уйлыйм киләсе елга мин кырык ике километрны йөгерәчәкмен белмим казанда булыр микән чөнки марафоннар россиянең күп шәһәрендә уза һәм әле сезнең районда узамы ул Әлмәттә узганын беләм. Анда кросс Бездә дә уза, Арчада да уза. Әйеме? Марафон?
Шул Тимерман что ли? Юк.
Анда Дебедневның кросс.
Кросслар бөтен шәһәрләр буенча уза, ләкин менә марафон ул теге олы шәһәрләрдә генә уза инде. Әйе. Казан марафоны шул яктан уңайсыз, ул Киләсе елга майда булачак. Ә кыш көне марафонга әзерләнү бик авыр. Ягъни кыш көне син үзеңне әзерли алмыйсың марафонга. Чөнки анда кыш көне чаңгы бит. Һава торышы да салкын. Шуңа күрә иң уңай вакыт, иң яхшы вакыт марафонга әзерләнү ул яз башы һәм җәй көне. Һәм инде син үзең марафоныңа я сентябрьдә, я октябрьдә йөгерәсең. Менә аның өчен иң уңайлы марафон ул Мәскәү марафоны. Ул марафон сентябрьдә уза. Рәфидә, син ник бара алмадың? Моны әйтергә ярый да инде хәзер. Ха, икенче дулкын бара бит инде. Мин авырдым. Ул җомга көне иде Нәрсә бит. белән? Мин нәрсә белән авырганымны белмим. Монда Рәйдә белән яска читкәр китерә кирәк. Маска киегез дидем мин сезгә шуңа күрә. Ә, Мин температура белән авырдым да инде һәм истәм сизмәдем. Ильяс масканы алып бир әле.
Өч көн авырдым мин, ләкин алай теге кроватта ятып түгел инде. Нигә дәрестәр көрдең син?
Ну, килмәдем бит, бу бит кайтып кит. Мин жума көнне дәрескә дә килмәдем, марафонга да бармадым, мин беркая да бармадым, өйгә кайтып киттем. Мин инде уйладым, әйтәм, хәзер мин ике атны ятачакмын, миндә коронавирус дип, өйгә кайтып шулай дип әйттем, ләкин бәхетемә дип әйтик инде, мин тиз терелдем, авырга язмасын. Шул сәбәпле калдырдым, ләкин пакетты үземдә Аллага шөкер. Мин ул марафонның син йөгергән марафонның пакетын яратам күбрәк. Менә э, мин ул синең сторисын караган идем. Нигә ул синдә сары төстә? Өчен пакеты сары төстә. Белмим, 3 километр булгангадыр бәлки. Анда төрле пакетлар булгандыр, белмим. Э. Ну, Шунысы әрәм калмады дип әйтте. Безнең дистанцияда анда не биргәннәр, башка башка төстәге пакет. Э, сезнеке башка инде, син 21 белән 3-ны чагыштырма инде. Ансыз да инде миңа тигәзрәк.

чынлап үзгәрмәде ә юк алдалыйм минем нәрсә минем бер хобби барлыкка килде ул да булса гитарда уйнарга өйрәнү о шәп әле нәрсә уйный беләсең инде гитардамы алые паруса
минем иң беренче үземчә мин үземчә үзем кабул иткәнчә мин бөтен көйне үземчә уйный беләм аллага шөкер иҗат иҗат әйе белмим өйрәнәм бар гитара бар әйе Махсус алдан өйрәнергә үзеңә. Юк, абыйныкы бар.
Авылга кайткан, кайткач уйныйм. Шәһәрдә юк, алда бар. Менә шуны өйрәнергә теләгем бар. Шул миндәге төп үзгәрештер. Шушы өч атны дәвамында булган. Мин сезгә бер әйбер бирәсе килә. Вау, бу бик ни, көтелмәгән. Сез шаккатыгыз.
Шаккатыгыз? Без бит әле белмибез. Күрмәгән булып кыланыгыз инде. Ә, әзер күрдекме?

Таткасның махсус кыстыргычы, таткасның тышлыгында, әгәр дә игътибар иткәнсез, иткән булсагыз, YouTube-тагы обложкаларда Татка сүзе нәкъ менә кызыл фонда язылган һәм шундый шрифтта. Ие.
Рәхмәт. Сиңа.
Һәм берсе Чулпанга. Чулпанга сәлам.
Ләкин Чулпан бүген безнең белән юк. Ә болай куеп тотмай аны?
Мин аңа бирә алам.
Әпме? Алайса, бирерсең. Яхшы. Һәм без э, башлыйбыз, кызлар. Сезнең э, детарда утыртагыз, утырганыгыз бармы? Шул э, шул сорадан башлыйсы килә. Э, мәсәлән, минем үземнең шәхсән диеталарга карашым шундый. Анда түр, э, шейле диеталар, дорылы диеталар, э, тагын батлы диеталар, анда Кайбер кешеләр батлар эчәләр. Һәм мин андый диетларга ышанмыйм. Алар миңа калса э, вакытлы гына э, эффект бирәчәк, ләкин аннары инде э, син әгәр дә мәсәлән күпмедер килограммыңны югалтырга максат куйгансың икән, ул килограммнар кире кайтырга мөмкин. Ә иң яхшы эффектлы диета ул миңа калса физик һәм кардио күнегүләр. Син бу өлкәдә профидер инде.
Сезнең утыр диетлар тотканыгыз бармы? Мин киресенчә тазару өстендә эшләп Юк, чынлап та минем авырлык күпме тазарга өчен авырлык җыясым килә. Авырлык җыйдан түгел, әзрәк гәүдә ягына караганда инде. Мин үземне ябык дип саныйм. Ләкин диетага килгәндә, ничектер э, мәктәптә укыган вакытта ул диета дип әйтеләдерме, аны менә теге рецептта диета дип язып җибәргәннәр иде инде. ашказаны авырганга күрә генә утырган идем анда шул дарулар исемлеге дә иде инде нәрсә ашарга кирәк дөресен әйтәм мин аны ашамадым мин барыбер үземнең майлы әйберләр майлы әйберләр әйе ашадым барыбер анысы анысы анысы миндә дә бар иде миндә ничә яшьтә он алты яшьтә бугай хронический гастрит миндә дә шул куйдылар әйе анда табиб әйтте инде майлы әйберләр ашама анда көненә өч тапкыр ашарга кирәк дип әлбәттә ул таләпләрне үтәмәдем Ә даруларны эчкәнсеңдер инде. Даруларны күпме ничә бер ике атна эчтем бугай инде аннары бетте. Минем дә шул.
Менә диета шулайрак иде, мин бәлки шуңа тазармаганмындыр, яки киресенчә бер ат иштер инде ул. Әйе. Ә синең рәйдә диеталарда утырган бармы? Күңел. Арт, арт кеше шикелле әйтеп инде, яшь чакта булгандыр инде әйе. Хәтерлим, 10 класста ялгышмасам, Иң бик каты артып киткән, именно үземә артып киткән шикелле килограмм күбәйгән кебек, ләкин э, янындагы кешеләр алай димәде, әмма дә ләкин мин диетага утырган идем. Бу чакта янындагы кешеләр алдалый. Теге син Беләм, син үпкәләр.
Бу чакта алдайлар икән инде хәзер. Син үпкәләтмәс өчен. Югар, теге э, начар якта ялганламый, ә менә инде син үпкәләтмәсен өчен, синең теге кәефең бозылмасын өчен. Минем диета, мин ниндер диетологлар белән сөйләшеп нәрсә эшләмәдем, шул интернетка керәсең өчен ничек тиз генә ябыгырга. Ну, анда әлбәттә физик күнегүләр чыга, ләкин 10 класста инде ул нинди физик күнегү инде анда. Мин э, нәрсә? Пешкән ризыктан, камыр ризыгыннан тулысынча. Пешкән ризыктан ничек ул? Менә Камыр ризыгына дип әйтү. Аннан тулысынча баш тарттым. Кыз булды бу.
Пешкән ризыктан баш тарттым. Ризыкны ашадым. Нәрсәләргә? Кара бодай, суда пешкән менә шундый ризыклар гына өстенлек бирдем. Ләкин ул мику барма, мин 5-6 көнгә түздем, аннан соң бетте. Ләкин мин анда 2 килограммга ябыктым.
Мин хәзер камыр ризык ашамыйм шулай ук. Ә, мин үземне диетада утырдым дип санамыйм, ләкин апрель башында мин үз, ә, миңа ябылырга кирәк дигән максат куйдым үземә. Әлбәттә, ул башта ә, максат барлыкка килмәде. Мин ә, спа, спан, ә, мин спонтан рәвештә йөгерә башладым һәр көнне инде. Һәм бер ай үткәч тә инде үземнең ә, ашау гадәтләрен үзгәртергә кирәк дип ә, планга керттем инде. Һәм төрле видеоблогерларны карый башладым инде, төрле шулай ук сайтлардагы мәкаләләрне укыдым инде һәм ул чордан башлап минем ашау гадәтләрем үзгәрде моңа керә беренчедән балдан баш тарттым гомумән чәй эчәргә бернинди бала әйбер дә алмыйм шулай ук әгәр дә берәр нәрсәне шулай ук берәр нәрсәне сатып алганда аның составын карыйм һәм әгәр дә мәсәлән алдыңгы алдыңгы урын анда бит инде гадәттә нәрсә күбрәк шул алданрак язылган инде һәм әгәр дә алдыңгы рәтләрдә шикәр бар икән алмыйм инде Тагын шикәрне мин нәрсә белән алмаштырам? Бал белән. Иртән шулай ук ул гадәткә керттем. Кайбер кайбер көннәрдә әлбәттә алай килеп чыкмый. Э, син һәр көнне син теләгәнчә бара алмый. Шулай да э, гадәттә мин ботка ашарга тырышам, ул да булса геркулес. Һәм э, геркулесны теге су белән пешергәч, аны корып килешкән ашап булмый. Шуңа күрә нәрсә нәрсә беләндер булса баларга кирәк. Аны инде шикәрне миңа бал алмаштыра. тагын рәйдә икәнчә камыр ризыкларыннан баш тарттым әлбәттә баш тарттым дип тулысынча әйтә алмыйм чөнки авылга кайткач ашарга туры килә чөнки әни пешерсә аннары син аны ашамасаң әни үпкәләргә мөмкин теге нигә ашамыйсың диеп шуңа күрә ашарга туры килә мин дә өчпочмак ашамыйм әни гел үпкәли

Ой. Тау итеннән дөрә. Ярар инде тау шебитник. Шеби бит ул бәләкәй кирәк. Бе булсын инде барыр ит бит инде. Бездә шеби ит инде ярар тавык итеннән. Менә шул. Димәк, карантин сине ябыктырган. Әйе, карантин түгел инде. Карантиннан соң да әле. Күбрәк мин июль аенда ябыктым бугай ялгышмасам, чөнки анда минем тренировкаларның дистанциясе артты анда мин у ә, башта мин ә, 3 километр гына йөгерә идем ә, беренче айларда аннары инде июль аенда мин аны 10 километрга кадәр арттырдым һәм шуңа бәйле ничек арттырырга ә, ничек арттырырга ә, мин һәр атна саен бер километр өстәдем ә, 3 километрдан башладым ә, бер атна дәвамында 3 километрны йөгердем һәр көнне аннары ә, бер километр арттырдым икенче атнаны 4 километр һәр көнне йөгердем аннары тагын узгач ә, шулай атна дәвамында 10 километрга кадәр килеп җиттем хәтта 10 километр түгел 15 километрга кадәр килеп җиттем һәм һәр көн 15 километр йөгергәчтен мин кире 10 километрга әйләнеп кайттым һәм шул вакыттан бирле инде мин 10 километр йөгерәм һәр көн диярлек сиңа кушылып китеп мин дә әйтә алам мин апрель айында шулай ук үземә никтер ябыгасым килмәде ләкин ябыгу теләге бар иде ләкин ябыгасым килмәде әмма мин төрле предложениелар бар бит ябыктыру буенча менә шуны телефонга Скачать иттем дә һәм бер ай буе шуның буенча шөгыльләндем һәм мин 8 килога ябыктым. 8? 8 килога. Бу минем өчен бик зур рекорд ие. Мин, ләкин мин ул э, килограммнарның күбесе августка җыйдым кире, ләкин мин үз гомеремдә беренче тапкыр шундый зур килограмм ташладым. Без сине күрдекме вакытта, мин Юк. сизмәдем. Юкмы? М. Мин сизмәдем. Бу киресенчә әйбәт булачакмы белмим. Ләкин теге минем янымдагы кешеләр гел әйттеләр, син ике калып беткәнсең инде дип. Ләкин миңа ул үземне канәгатьләндермәде әле ул кулда. Шулай ук э, ошо гадәтләренә килгәндә, күп кенә мәкаләләрдә э, видеоблогерлар киңәш итәләр күбрәк су эчәргә. Э, кимендә 2 литр көненә су эчәргә кирәк дип инде. Мин эчмим алай.
Ә мин эчә башладым, һәм ул э, гадәткә әверелде дисәм була. Шулай ук э, көненә ике ли- кимендә ике литр су эчәргә тырышам. Әлбәттә, ниндидер э, үземдә сизелерлек үзгәрешләр булды дип әйтә алмыйм, ләкин барыбер дә Ну, норма бит инде. норма, Әйе. э, норма бу- э, Норма бит инде. Үкерергә Сизә- тиеш сизәсең. инде. Әйе. Чөнки мин э, йөгергәндә э, с- үземнең э, ше- э, организмда булган суны әрәм итәм һәм шул суны кире кертер өчен су эчәргә кирәк инде сездән нинди ашау гадәтләре бар мәсәлән мин иртә белән торгач ук мин иртә белән гомумән ашамыйм мин бер стакан су эчәм алай дөрес түгел дөрес түгел беләм чөнки иң мөһим ашау ул иртән булырга тиеш Ләкин иртә белән белмим, мәктәптә укыганда ук шулай.
Русия эчеп чүп китә инде. Күп кенә кызлар шулай иде.
Мисал минем класста да алар иртән ашамыйлар, аннары тагын ашханәдә ашамыйлар, өйләренә кайткач кына да көнне бер тапкыр ашарга мөмкиннәр иде. Шуны бер фикер килгән, бер абый әйтте минем. Син иртә белән король кебек ашарга, обедны принц кебек, ә кичке ашны ярлы кебек ашарга тиеш дигән һәм менә шул дөрес кебек миңа иртән иң мөһим ашау иртән булырга тиеш ләкин иртән ашыйсы килми бит никтер мәҗбүр итәргә һәм вакыт булмый кай вакыт мәсәлән бүген минем вакыт булмады иртән гомумән нәрсәләр ашарга һәм пешерергә Нима син йоклап калгансың бүген? Юк, йокларга да килмәдең, так. Йокламадым, эшләр бар иде. Эшләр бар иде. Ничек син эшләр бар иде дип ашауны калдыра аласың инде шулай? Ну, аларны бит эшләргә кирәк, дедлайн. Мин бит теге бөтен өмрем соңга Син организм белән дә дедлайн булмагай. Ну, ярар, мин үземә дә әйтәм инде моны. Юк инде, мин теге бөтенләй выносыңгы вакытта эшләргә ияләшкән кеше буларак э, ахырга калгач менә дедлайн килеп җитә һәм сиңа эшләргә кирәк син башка чыгу юлың юк аны эшләр эшлисең шуңа күрә иртән торып э, аларны эшләдем ә ашарга вакыт калмады ашарга пешерергә әз көненә ничә тапкыр ашыйсыз ул но өйдә инде гадәттә авылда булганда өч тапкыр минимум ә, шәһәрдә минимум минимум шәп әйе бездә дә шулай инде ә, нидә шәһәрдә ике тапкыр менә мин сезгә авырдым дидем бит инде менә минем хәзер юк хәзер хәзер тагын китәрсез инде читкә ә, шуннан бирле шул көннән бирле җомгадан бирле дип әйтик инде менә аппетит югалды ул вакытларда авылга кайтам мәсәлән башта бит инде теге шәһәрдән кайтасың ой әни тамагым ачты мин бавыр ите яратам инде бавыр ите кирәк бавыр ите ә менә алай кайтканда хәтта бавыр ите тора өстәлдә әниме әйтәм минем ашыйсым килми хәтта чәй эчүдән баш тарттым беләсезме сөтле чәй эчми башладым мин хәзер сөтсез чәй эчәм яки анда кофе эчәм инде кахуә эчәм инде күбрәк белмим гадәт шулай үзгәрде мин өметләнәм инде кире үзгәрер дип кире кайтыр дип инде бу гадәтләрем менә шул мен мәсәлән су эчә башлагач хәзер чәй эчмим гомумән һәм бу инде миңа калса күбрәк суга да бәйле түгел бу балалы әйберләрдән баш тарткач теге син һәрвакыт та бит чәйне эчкәндә ниндидер балалы әйберләр ә хәзер балалы әйберләр ашамагач чәй эчмим гомумән Мин болай бер ашыйм. Сез ашауга килгәндә, әлбәттә, бу диеталар, ашау гадәтләре әйбәт, ләкин һәрбер кеше ашарга ярата һәм һәрбер кешенең ниндидер үзе яраткан ашамлыклары бар. Менә сездә, сез аеруча нәрсә ашарга яратасыз һәм берәй нинди халык ризыкларына, мәсәлән, ниндидер кайбер ниндидер, мәсәлән, япон кухнясына аеруча игътибар бирәсезме? Я, янтагын Кавказ кухнясына булсын дип. Мин юк.
Мин фәкать үзе үземне кенә татарларны. Татар кызы. Я белмим, ничектер минем өчен беренче урында менә ризыкларга кисәк, ул бәлеш. Мин бик яратам. Үлеп китәм шуның өчен. Һәм ничектер аларны бүтән илнең ризыкларына тиңләп, аларны чагыштыра алмыйм. Минем рейтингда да бәлеш бар иде, ләкин ул икенче урында. Ә беренчесе өч почмак? Юк, юк. Икенче илнеке.
А, әйе.
Бит инде. Хәзер әйтермен, ул интрига булып калсын. Син нәрсә Авызласулар килде. Мин яратам. Менә сез бәлеш дидегез бит, бәлеш минем өчен өч почмакның зур варианты ул, әйме? Элеш түгел, ә өч почмак зур варианты. Шуңа күрә мин Алай дип әйтмәсәм, син күпчелек очракта өч почмакны камырсыз ашый алмыйсың. Бәлешне камырсыз ашап була теге. Әйе. Юк, мин бәлешне кабырсыз ашамыйм. Чынлап.
Юк, бәлешне мин мин аны ипи орны ашыйм. Мен анар Юк, аны ашап була, ләкин мәсәлән, син ашарга телисең икән, анда камырс камыр ризыкларны яратмыйсың икән. Ә, эше бар, эше генә. Әйе. Ә шушмакны да ашап булмый, теге чүпләп утыра алмыйсың бит инде. Юк, мин бәлешне дә шулай ук э, тавык ите белән булганда ашыйм. Бәлешне э, тавык ите белән? Әйе.
Анар тагын бер... Үтес Вкусы специфичный дип әйтер идем. Хәзер монсын әйтимме соң инде? Бәлки сез дә шулай ашыйсыздыр инде. Мин мантыйны иписез ашый алмыйм. Ну, тазалар күбәйме? Нормально.
Миңа өйдә сәер дип карыйлар, мәсәлән. Мин эш пешмәтне дә ипи белән буса ашарга мөмкинмен. Ашау гадәтләренә килгәндә, даван ирем кайтканда мин ипидә, ак ипидән баш тартырга тырышкан идем, менә ләкин баш тартып баш тартып булмый. Тарта ул ипигә. мин аны кара ипи белән алмаштырырга тырышкан идем ләкин барыбер кире ак ипи ак ипигә әйләнеп кайтасың бәлки ияләшкән булгангадыр белмим инде менә башкалардан анда шикәрдән баш тарту күпкә җиңелрәк булды анда син хәтта сизмәдең дә ак ипидән баш тартып булмый юк инде менә шулай мин ничектер кара ипи бик ашамыйм да ак ипи ләкин күбрәк

пылау яратмый иң мөһим критерий минем өчен пылауда ул э, дөгенең э, ябешмәгән булуы ягъни ул теге таралып торсын Обиднее пшебжмян. Йоу, алды түгел ул. Мин ярамыйм шуның өчен. Ул бер-берсенә ябыш. Минем өчен плов ул ул плов түгел инде, ул дөге һәм ит катнашмасы. Иң алышак, ләкин менә мин Фәкать шундый гына кабул итәм пловтан, ул да булса менә шулай ябышып беткән. Ничектер белмим. Күрә алмыйм.
Мин ашый алмыйм. Әгәр дә миңа шундый плов бирәр икән, мин андан баш тартачакмын. Күп очракта, күп очракта. Ябышып тормас. Торса, әйме? Торса. Дүгеләре ябышып беткән бер-берсенә.
Мин бүген плов ашаудан туктадым. Дмитрий. Юк инде, анда теге ниләр, ничек дип, комочеклар русча әйткәндә барлыкка килә. Ә таралып тора торган дөге, ул мәсәлән колак белән аласың һәм кире саласың, ул чүп китә. Анда бер бөртекләп бөртекләп чүп китә. Тавык ите. Итен.
Юсуф сидәсезме? Мин хаманнан бер тавык ите дип әйтәм, чөнки мин башка ит ашамыйм. Башка ит ашамыйсың?
Юк, менә шуңа күрә ул. Шуңа бәйле ул минем. Мин тавык ите ашыйм. Ну, андый гадәтләргә килсәк, мин мәсәлән, беркайчан да Мин хайванның фәкать итен генә ашыйм, ә аның эчке органнарын там үпкә, бавыр әйберләрен. Менә яраталар бит мәсәлән, бүтәкә, бүтәкә диләр менә, син бармы андый? Гадәт, менә мин бүтәкә. Нәрсә ул бүтәкә?
Оштавы инде. Бүтәкәсе. Мара кисәрсең. Шибине баштазаны.

Дәбия. Сез дә нәрсә ашыйлар?
Ну, то.
Сез тавык. Ник тавыкка керә бит ише бу тәкәдә. Менә бавырын ашымыйм мәсәлән, бетте, бүтән әгъзаларын ашамыйм. Яши алмыйм, бүтән.
Шул.
Аңладык, бу тәкә дигәнне кисеп аттык. Дәвам итәбез.

Безнең группаның.
Э, ул э, вегетариан түгел, ул веган. Чөнки вегетарианлар э, веган белән вегетарианнар арасында аерма бар. Вегетарианнар сөтле әйберләрне ашый, алар иттән генә баш тарта. Сөтле әйберләрне кайсы икән? Веганнар алар гомумән анда сөттән баш тарта, сырдан баш тарта, йомыркадан да, бөтен гомумән Хайваннар нәрсәне барлыкка китерә дип әйтим инде. Мәсәлән, шул йомырка, сөт булсын, алардан баш тарталар веганнар. Ә ул веган. Алында ничә? 2 яки 3 ел булган инде. Аның сезгә сезнең аларга нинди карашыгыз? Әйтәсем килгән инде сәбәп белән керәләрме соң аны? Чөнки күпчелек очракта хайваннарны кызганып. Әйеме? Әйе.
Ну, мәсәлән, алайса мине нәрсә дип санап буласың? Мин тагын тегене ашыйм. ул мәсәлән аңлата ит ашаганда ул шул хайванны күз алдына китерә ягъни мәсәлән ничек аны үтергәннәрен сойганнарын ягъни шуңа күрә ой сән мин хәзер бер тарих синең үзең белән булган тарих түгел вакыйга мин хайваннар асрыйбыз ну авылдагылар беләләр дә мин хайван барыбер хәзер асрамасалар да кайчан да булса асраганнар Безнең шулай бар инде, сыер һәм ну, бозау инде, бозау әле дә тотабыз, бозауны үстерәбез, ит булсын ла инде, анысын суябыз. Моны әйтәле. Сәлам. Әйе. Һәм мин гел жәллим шул суяла торган хайванны, ләкин аңа карап мин иттән баш тарта алмыйм. Һәм бер вакыт минем иң яраткан бер Бозауын да әйтим инде. Үгез инде ул. Шуны ярата мин аның исеме дә Патрик и ялгышмасам. Патрик! Мин шуны хәтле яратам и аның аягы аның аягысын да һәм аны экстренный рәвештә суярга мәҗбүр булдылар. Һәм шуның итебле икенче көн аш пешерделәр. Ашадым. Җылы-җылы ашадым. Патрик гафу ит мине дип. Ну да.
Авылларда яшәгән э, балалар кызганалар. Мәсәлән, аулыча кечкенә чакта хайваннарны, чөнки алар алар һәрбер хайванга исем бирәләр анда, һәрбер хайванны э, дусты итеп күрәләр. Шуңа күрә суйгач тын ничектер э, моңсуланалар дип әйтәм инде. Кечкенә чакта рүшә миндә дә андый хисләр бар иде. Мин сыйр аркасында инде шулай ук. Сыйр итә ашамыйм. шуңа кызганып ма иә тавыкларны кызганып алар бит күп әйме йөгереп йөриләр шунда иә юк кызганмыйм тавыкларны хозны да кызганмыйм мин менә сыер кызганам сыер бозау итләрен мин ашамыйм мәсәлән ә теге нәрсә нәрсә белән алып аласың алар синең өчен теге барыбер үк җан ак ит кара ит
юк былай нәрсә белән ойла ничек инде сыер белән тавыкмы

Ну бит аларның һәрберсендә теге индивидуаль белмим миндә андай хис юк ой чеби дигән ә менә сыер да ул йолдыз мин аны ярата идем мәсәлән анары ул ит тәмлелегеннән дә бәйле шуңа да бәйле ул чеби ите тәмле мәсәлән каз ите белән гафу итегез алсу чеби белән каз ите веганнардан гафу сорыйм веганнардан гафу сорыйм

ул былай да ябык әйме ләкин ябыгарга тырыша тагын да ә. Э, үзен э, анорексикалармы э, дистрофикка калдырырга тырыша мәсәлән шундый бер вакыйга турында сөйлисе килә бу вакыйга мәктәп чорында булды бер кыз ул үзе ябык аны киресенчә арттырырга кирәк үзенең весен ләкин ул ябыга башлады һәм гомумән хастаханәгә эләкте шуның аркасында ничә бер, бер ай дәвамында хастаханәдә ятты артык ябыкмын аркасында аны танышларым бар минем бу гомумән кешенең үзенең үзеннән канәгать булмавына бәйледер бәлки менә ул үз үзен кабул итә алмый һәм шунда мәсәлән ябыга ул үзенә кирәкле дәрәҗәдә ябыкса да аңа һаман Көзгедәге күренеше ошамый. Һәм моңа аның якын тирәдәгеләр дә тәэсир итәдер бит. Әйе, берәр нәрсә әйтү.
Мәсәлән, бердә әллә нинди, афитегез, конечно, симез кызларның бердә явасы килми бит. Ну, күп күпчелекләре менә хаман шул үзләрен ничек кабул итәләр, шулай кабул итәләр. Ә күбрәк менә именно ябык кызлар ничектер Тагын туя буласылары килә. Менә синең киресенчә. Син тозарасың килә. Мин шуңа киңрәк тә киемнәр кияргә тырышам әле.
Тазарак булып күренә төшеме? Иә, үземнең фигураны күрә. Бәлки сиңа күбрәк ашарга кирәктер?
Охсы мин.
Ә, син хәзер әйтәсең ит буенча тагы. Юк инде, ит түгел.
Сыйыр ит ашап кара әле.
Юк.
Юк.
О, весны арттыру өчен күбәюләр. Шуңа күрә. Былай инде охсы мин Көнне ничә тапкыр? Ике, өч, ике бөтен уннан биш.
Арттыр сен аны икегә, биш тапкыр аша көнне. Юк. Ну, конечно, акча күбрәк китәчәк. Юк инде аны кадәр ашап та булмый. Менә әйтәм бит, минем һаман аппетитым юк әле, менә әйбердән сында. Мин уйлыйм, өметләнәм, ул кайтыр дип, мин ашый башлармын дип, ләкин мин авылда күп ашыйм.

Бүтәкенче урысча. Ж ж ж. Желудок, Желудок поджелудочный, ватылган. не знаю. Белмим, хайваннарда да шулай атала микән? Ярар. Тәмамларга кирәкме? Тәмамлара кирәк. Менә син тәмамла. Мин Син тәмамлыйм.
тәмамлыйсың.
Әгәр дә минем кебек сез Әйдәгез, б- бу теманы син тәмамлыйсың, икенче теманы Рәйдә тәмамлый, өченчесен мин. Әгәр дә сез минем Әгәр дә сез минем кебек ябык икән,

Кыскача аңлатып китәм ә, әлеге хәбәр турында. Ә, сентябрь аенда Омскта бик бер күңелсез вакыйга килеп чыкты. 66 яшьлек ә, Люция Тимофеева, Тимофеева исемле ә, татар ханымы автобуста бара. Һәм ул әбисе, әбисе белән, ялгышмасам, яки әнисе белән телефоннан сөйләшеп бара инде. Укырмыйча әкрен генә телефоннан сөйләшеп бара утырган килешендә. Һәм моңа янында утырган 40 яшьлек ират башта аңа шулай каты рәвештә или по-русски говори, или заткнись дип аңа дәшә. Люция ханым аңа җавап бирә инде. Почему я не могу разговаривать на своем родном язык, языке дип һәм сөйләшүен дәвам итә. Шуннан соң бу ират аңа йодрыгы белән башына китереп суга. Люция ханымның башында гематома барлыкка килә. Һәм аның кызы Ул үзе хокук саклау органнарына мөрәҗәгать итәргә теләми, ләкин аның кызы таләп итә инде һәм үз э, кызы белән бергә барып алар гариза язалар һәм э, җинаять эше кузгатыла бу иратка каршы минем э, шундый сорау ни өчен руслар тарафыннан шундый шовинистик карашлар башка кешеләргә һәм башка телләргә шулай башка халык кешеләренә дагыстанлыларга кавказ ягындагы кешеләргә Һәм без бу сорауга җавап эзлибез, шулай бит? Риторик сорау кебек. Бу риторик иде, әйе, без моңа га түгел җавап та бирә алмыйча. Әлбәттә, без бу вакыйга турында сөйләшә, сөйләшә алыр идек, бу вакыйга турында гына. Ләкин һәрберебез аңлыйдыр, бу иратның гамәле, гомумән, акыл һәм тәртип нормаларына сыймый. Һәм шуңа күрә миңа калса, аны сөйләшеп тору кирәк түгелдер, ләкин менә тема турында теманы Бер әйбер әйтәсем килә. Сез бәлки килешмәссез дәдер, ләкин монда теге барыбер каршылыклы булса кызыграк та. Менә ул әйтә бит инде, мин ул видеоны карадым, ул апа сөйли, менә әйбәт кенә сөйләшеп барам дип име. Ләкин менә сез игътибар итсәгез, автобуста барасың бит инде, ул бит инде җәмәгать транспорт, ул автобуста бит, э, метродан әле. Җәмәгать транспортында бар андый кешеләр кычкырып сөйләшә торган, әйме? Ул рус телендәме, ул татар телендәме, любой, теләсә кайсы телне әйтсәк тә, ул вакытта этика кагыйдәләре белән нәрсә әйтә аласың менә. Шулай ук теге кычкырып сөйләшкән кешегә әйтәсе килә инде әкренрәк сөйләшә аласызмы дип мин мәсәлән бу апаның ул әйткәненә бик үк ышанып бетмәдем Ләкин... кычкырыбрак сөйләшкән кебек дип уйлыйм ләкин бу ир-ат бит аңа әкренрәк сөйләшегез әле дип әйтми ул бит аңа или по русски говори или заткнись дип әйтә ягъни миңа калса бу ир-атны барыбер кычкырып сөйләшүе аны ниткәндер басым ясаганdır дип уйлыйм мин мында хәтта тел генә дә түгел Регина алмаса да юк, бәлки ул бит әле ул, мәсәлән, ул абзыем, белмим бу Люция Тимофеевна кем белән сөйләшкән, бәлки ул карт әтисе белән апасы белән сөйләшә, ул шукрактыр. Юк, ул э, бер интервьюсында шулай дип әйтте дә, инде мин э, әнием белән, я әнием белән, я әбием белән шул икесе белән. Һәм ул э, начар иштә ди. Һәм мин кайбер чакта бераз акырбракта әйткәнмендер инде берәнсән ди, ләкин тулаем алганда мин нормально сөйләштем ди һәм беркем дә миңа анда э, карамады игътибар итмәде дип алай булганда әй инде теге бер кеше дә карамыйча нормаль сөйләште ләкин башка ягын айттым инде барыбер теге кычкырып сөйләшкән кешеләр бар бу ир-атны шул шул ачуын китермәдеме икән дигән дә ой бар иде инде Һәм ә, э, сезгә шундый сорау бар, менә ә, э, сез үзегез җәмәгать урыннарында татарча сөйләшәсезме? Гомумән оялу хисе юкмы? Телефоннанмы кем? Э, Юк, гомумән менә җәмәгать урыннарында, мәсәлән, дустың белән яки шул булсын телефоннан, менә татар теленнән татар телендә сөйләшергә оялмыйсызмы? Бе, юк инде.
Юк. Һәрвакытта татарча. Бүтән җирдә.
Мин кибеткә кергәч тә исәнмесез дип эндәшәм. Әгәр дә алар исәнмесез дисә, мин татарча, мин күбрәк аптекада, даруханәләрдә шулай инде. Ә болай шуны турында әйтәсем килгән инде ә, мин үземне идеаль татар дип санамыйм әйе без без синең русча сөйләшкәнебез телефоннардан әйе идеаль татар дип санамыйм үземне һәм ихлас әйтәм бөтен җирдә дә татарча сөйләшәм дип шулай әйтә алмыйм ләкин әгәр дә ә, мисал өчен мин даруханәгә керәм икән Һәм анда ишетә микән аптекарның татарча сөйләшүен? Миңа әлбәттә татарча мөрәҗәгать. Син кайдан ишетә аласың аны? Кеше белән сөйләшкәндә? Башка кешегә мөрәҗәгать иткәндә ди, я үзе тагы нәрсәләр. Белмим, татар ардан татар сүзе ишетә микән? Миңа татарча мөрәҗәгать итәчәкмен. Әгәр дә ул инде андый сигнал булмый икән миңа, мин аңа русча мөрәҗәгать итәчәкмен. Һәм бөтен бөтен җирдә шул кагыйдә белән эшлим дип әйтим инде. Мин мәсәлән, реклама булмас, ярар реклама, нәрсә дип әйтим, бер генә җирдә дип әйтик инде, гел татарча исәнләшәм, хәтта алар мине русча сөйләсәләр мин аларга татарча әйтәм. Алар мине аңлый, мин аларның аңлаганнарын беләм. Сез кайда икән аңлагансыздыр инде. Аңладыңызбы? Юк. Ярар. Реклама булмасын әйе. Менә мин алай булдыра алмыйм. Әгәр дә мин минем минем белән кеше аралашкан кеше рус икән, мин аңа теге татарча эндәшә алмыйм.

җиңел э, җиңел татарча сөйләшә алам э, анда мин мин ул кешеләрнең татарча белгәнен беләм ягъни анда күбесе татарча белә инде э, шул булсын ди ул даруханәләрдә кибетләрдә шулай аларның татарча белгәнен беләм һәм мин аларга татарча мөрәҗәгать итә алам ә казанда ничектер миңа калса башкачарак казанда мин мин шулай дип уйлыйм

Һәм ничектер татарча сөйләшәк, бик мөһим темага сөйләшәк. Беренчедән ниме моны теге теләсә нәрсә түгел, анда авыл хәлләре алар түгел. Ул безнең бәлки татарча сөйләшкәнебезгә әйтми, без кычкырып та сөйләшми идек аның белән. Шундый бер э, кисәтү ясаган кебек булды. Сез типа башка җирдә сөйләшә алмыйсызмы? Яме, менә мин ул вакытта Мин әйтәм, бу безгә татарча сөйләшкәнгә әйтмәде микән шулай дип аңладым. Менә бу иратны да хәзер мен параллель куясым килә минем нишләптер. Ул барыбер аңламагач, телне татар телен аңламагач, аны бит инде теге мине сөйләшәләрме ниме андый фикерләр дә туа куя бер кешедә. Автобуста түгелме син?
Әйе, аннары соң бар шундый Менә мин ишетәм, э, мин шундый җирдә торам, бездә торалар утмуртлар, ну, утмурт телендә сөйләшәләр. Мин дә кайвакыт, эх, мәйтәм, ни, татарча сөйләшсеннәр иде, бернәрсә аңламыйм. Ул менә барыбер авыр. Аңламаган телдә сөйләшсәләр синең янында, ул барыбер икенче төрле инде. Менә ул апада безгә, мәсәлән, ул кеше дип әйтик инде, шуңа күрә башка җиргә күчеп утырып сөйләшергә кушмадым икән. Һәм бу иратта, мәсәлән, шул татарча сөйләшүе Юратмыйм инде ул шул татар телен. Бу ятта адвокат дьявол мин ролен үтисең. Ничек? Ну, теге Мин якламыйм бит ул иратны. Белмим, якламасмын тыйла бар. Якламыйм мин аны, мин сиңа китерәм мисаллар, ни өчен дигән сорауга җавап эзлим. Мин берничә вариант китермәк. Аның сүзеннән чыгып, әлбәттә, бу вариант та бар, әгәр дә ул хатын ялганлаган булырга мөмкин, мәсәлән, ул башкачарак сүз әйтергә мөмкин. әйткән булырга мөмкин төрле яктан карарга кирәк без бит журналистлар как не до журналисты әйе шуңа күрә без ул хатынны гына яклап түгел теге ягын да карыйк инде менә үземә әйләнеп кайтканда беренче икенче курста тулай торакта тулай торакта яшәгәндә мин хәзер дә тулай торакта яшим инде әйе беләм без бергә яшибез
бірінші екінші курста тулай торақта яшәгәндә мен мәсәлән авылга шалтыратам икән бүлмәдән чыга идем белмим нилектән килеп чыккандыр ул ләкин анда бүлмәдә татар телендә сөйләшәсе килми иде башкалар кырыенда чөнки син алар турында сөйләшкән дип алар белмим инде нигә нигә килеп чыккан юк шундый фикер бар бит инде бәлки шуны менә үзе мин шулай эшли идем ә хәзер алайша гомумән утырып
не егетләр белән утырам әле бер туйдырып бетердек ә тегеләр да да ильяс да да давай сөйләш минем бүлмәдә минем белән бергә яшәгән кешеләр берсе дә татарча белми иде син үзең генә яшисең Жоқ. Өзімде яшәмін. Ярар. Менә 4 ел дәвамында яшәгән минем күршеләрем берсе дә татарча белмейді. Мин шулай килеп чыкты, эләкте. Минем белән бергә яшәгән бүлмәдәшем 3 курста түгел, 2 курста яратмый иде минем татарча сөйләшкән әни белән. Яратмый иде менә. Яратмый иде. Ә ул рус кызы имени?
Юк, ул рус кызы түгел.
Ал сен русча ничек Ул русча сөйләшә иде, ул рус кызы түгел милләте буенча. Чума аны сен яратмаган.
Ул миңа әйтте.
Татарча сөйләшмә диде. Бүтән мин әнием белән сөйләшәм бит. Или по-русски говорили за Юк, менә андый хәл булганы бар. Мин аны алай теге видео качырып миңа бер бүлмәдә кызы сөйләшә. Ул минем башыма да сукмады, Аллага шөкер, анар китте миннән. Ләкин авыр иде инде барыбер.

Гомумән нәрсә әйтәсегез килә? Минем әйтәсем килгән иде хәзер ул ни булмый икән, бәйләнми икән ул. Шуны да әйтәсем килгән иде минем теге җырны. Ярар инде. Монда башкорт белән татарны сугыштырмыйк. Алар болай сугышып яши. Әйе. Шул җырны гына әйтәсем килгән иде, актуаль булганга ярар инде. Так андый җырлар бит күп, теге башкортлар, я башкортлар безнеке дип саный, татарлар безнеке дип саный. Бүген барыбер обидно.
Бөтен видеоны монда чыгарма инде. Шуның бар. Нәрсә ягасы ул таткас, әгәр дә менә моңа чыгарам Нәрсә сиңа икән. видно, теге башкортлар үзебезнеке дип санавымы? Әйе, диалект дип әйткәнгә. Шуңа гына, әйе. Так, ул аның бит инде тарихын беркем дә белми ул җырның. Кайчан килеп чыккан. Менә шуны эзләсеннәр, и, аны әйтәләр бит инде нәрсә, шун э, Онытып әле нәрсә, ярар, э, нәрсә турында сүз барган, нинди алайса, алайса теге Ә хәзер төп темага күчәбезме? теге тыңлаучылар без аңламаска мөмкин без. Ой былбылым җыры турында Резк Альберт Исмаилның кискен Хәят кискен сөйләшә башлады.
Хәят төркеме мәле?
Әйе, Хәят Исмаил төркеме Ой былбылым җырын янәсе инде башкарды көнбат төн, э, башкорт телене төньяк-көнбатыш диалектында. Менә шулай дип игълан иттеләр аны. Һәм бу теге тапшыручылыкны моны журналистлар эләктереп алдылар да инде. бик теге актив яза башладылар ул җыр бит татар халык җыры дип менә шуны әйтергә теләгән идем ул җыр ой былбылым башка татар халкы җыры дип э, язып чыктылар или алар әйтте башкорт диалектында дип төньяк көнбатыш диалектында дип әйттеләр аннары мин күрдем альберт э, исмаилның теге бер комментариясен ул анда әйтә 1913 елда бит бу җыр стәрлетамакта фонограмм түгел именно менә фонографка язылган дип әйтелә иде ул анда менә шуңа күрә мин аның хәзер теге әйтеп юк татар җыры түгел менә беләсем килә бу җырның тарихын үзеңә өйрәнергә кирәк тарихын аны өйрәнәчәкләр инде хәк кузгатылып китте бит мин көтеп торам әле менә шулай дип кая өйрәнмәделәрме менә шуны әйтәсем килгән иде бәлки үзем дә өйрәнермен миңа кызык шул безгә хәбәр итерсең бу турыда подкастта тагын бер сөйләшербез логик нәтиҗә
ясый эшли мантыклы нәтиҗә мантыклы нәтиҗә менә ичмасам безне карый торган өлкән апалар сөенеп куйгандыр хәзер алайса кайберәүләр яза иде рус сүзләрен чын татар малае утыра икән идеаль татар утыра бит безнең монда әйе юк мин күп кенә сүзләрнең тәрҗемәсен беләм ләкин алар минем башымда соңрак килеп җитәме әйе соңрак килеп рус сүзләре баштарак килеп җитә татар сүзе татарча тәрҗемәсе инде бу тагын бер проблема яра без синең башыңа сукмыйбыз әйе нәтиҗә юк гомумән татарча сөйләшергә оялырга кирәкми әйе һәм гомумән оялырга кирәк түгел һәм аның өчен башка сорарга кирәк түгел әйе түзем карарга кирәк менә башына сукты шуннан нәрсә үзгәрде инде менә нәрсә үзгәрде соң ну аңа карата җинаять эше кузгатты әйе менә үзендә нәрсә эшләде ул шуны теге апай татарча сөйләшми микән бүтән алга таба киресенчә

Тукта түземлелек түгел микән? Эзләле итер. Түземлек это түземлек бит инде.
Түземлек бит инде, не түземлелек. Син нәрсә леләр өстәп ясагач, әллә нәрсә өстәп утырасың. Аны сез әйттегез. Түземлек дидем.
Түземлек. Ә син түзем дисең, түзем сыйфат. Ой. Ира, син безгә түзем. Ой, все. Ә теге Ира түзем түгел. Ой, все надо было раньше.
Әйе.
Бик кызык булды бу тактасын чартар. Әле бетмәй. Әле бетмәгән икән. Мин одноклассникада утыра башладым. Әйе, давай.

Бар.
Ярар әйдә, дәвам итәбез. Социаль эшләр белән шул кадәр еш кулланабыз, ләкин тулай булганда һәрбер сессия турында сөйләшкән юк әле. Шуңа күрә сорап киләсем килә сездән, сез нинди социаль эшләр белән кулланасыз һәм үзегез өчен булдырган файдаларыгыз бармы? Менә социаль эшләрдә шул кадәр утырырга кирәк ди, ләкин шул социаль эшләрдә генә утырырга кирәк дип, андый файдалар булдырганыгыз бармы үзегез өчен? Мәсәлән, минем андый файдалар булдырып караган бар, Мин теге көн дәвамында бер-ике сәгать кенә утырырга яки ниндидер социаль эшләрдән баш тартырга. Мәсәлән, кайчандыр май аенда ялгышмасам, мин э, Телеграмнан һәм ВКонтактедан баш тартырга тырышкан идем. Ну, гомумән утырмаска тырышкан идем, ләкин әлбәттә ул барып чыкмады. Э, мин кире әйләнеп кайттым аларга. Социаль эшләр шулкадәр безнең тормышка килеп кергән, ә син алардан инде баш тарта алмыйсың. алар сиңа я нидер мәгълүмат алу өчен кирәктер я тагын нәрсә эш эш буенча кирәк булырга мөмкин рәфилә бу миңа карап әйтелгәнсезме инде э, миңа килгәндә мин башта сөйләдемме соң мин башла башла башла э, мин телеграмны куллана башладым хәзер көбрәк хәзер Әйе.
Юк, мин Телеграмда утырмый идем, мин Инстаграмда утыра идем. Мин хәзер Инстаграмда сирәк утырам һәм сирәк кертәм. Э, публикация әйберләр сирәк кертәм постлар инде һәм сторизлар дип әйтик. Аннары соң мин хәзер утыра башладым Одноклассникида. Дәвам итсәм булмы? Или чыгып китимме? Э, бу минем картаюыма да бәйле түгел, бу минем ниндидер махсус

әйе ләкин э, шимбә һәм якшәмбегә утырасың ә мин шимбә һәм якшәмбе утырмыйм анда яза дөрес миңа бик күп очрашкан болар ек утырган булса но бер көннәрдә утырмыйм шул син үзеңнең исемнән утырасыңмы соң ә мин бит үземнең исемне куймадым мин шулай үземнең исемнән утырмыйм минем юганда аккаунт Бәлкем сез язышып отырасыздыр үрегезгә. Мин әллә кем яза инде анда миңа. Ләкин шунысы бар менә одноклассникның име бер минус ягы димме инде. Одноклассникта бик күп мусор. Анда син мәсәлән кешегә э, не заявка җибәрәсең икән, ул сиңа открыткалар җибәрә башлый. Әйе, ансы да бар инде, анда нәрсә җибәрә ул. Э, мин анда алай карап утырмыйм мин анда кертәм кирәге әйберне генә кертә карагасын бит инде әйтеп утырасың кертәм дә чыгып китәм ләкин миңа анда шалтыраталар видеозвонок ниндидер бер әрмәнме үзбәкме таҗикмы менә шулардан менә былай дип отклонить итеп утырып минем күпме гомерем узадыр миңа инде ике тапкыр бер Ул яшьтәге ханым шалтыратты ике тапкыр. Ул бит синең фотоны күреп шалтыратмый, әле минем фотомны күреп шалтыраталар. Вокзалем, бу сезгә мөмкинлек түгелме? Юк, миңа кирәк түгел, давай. Сиңа мин шалтыратам, ул яшьтәге ханым. Э, ләкин мин одноклассникта утырам. А, син бит үзең үзеңнең исем белән түгелсең. А, үзең фотолар үземнең.
Әйе. Эш буенча утыра мени күбрәк. Кушымтасын да кертеп куйдым. булгандыр.
Әрмән гашык булгандыр. Ул гашык булгандыр, ә аннан кала тагын өч үзбәк, таджик, анда алар нәрсә соң? Корале. Аларны кая куйым? Корале, үзбәкләр тәмле плов пешерәләр, син тазарга может. Мин бит пловны тау ите белән ашыйм. Алар тау ите белән пешерә микән соң?

Тәҗрибә өчен алып карыйм. Давай. Һәм өзәчәкмен, күрсәм аны.
Әрмәннеме, чибәр егетнеме? Татарча белмәсә. Менә э, одноклассниктан китик. Нинди кагыйдәләрең бар? Син бит анда Instagram буенча Бер ай нинди ка- кермәдең ул Да, өчен. нинди кагыйдәң бар иде? Бер ай кермәдем, мин ел саен августта кермим. Нәрсә өчен именно? Марафон?
Менә Фәкать августта.
Июльдәме, августта мәле ул. Июльдә Быел мин була. июльнең уртасына керми башладым. Узган ел, ялгышмасам, мин августка кермәдем бу минем инде нәрсәгә бәйле әйткәнем бар иде минем бер подкастта ә, ни туа менә кешене карап утырасың да минем тормыш күңелсез кебек тоела башлый нигә мин мәйтәм менә шулай утырам соң ә кеше әнә анда диңгездә ятып ята менә шундый фикер тумасын өчен мин инстаграмнан баш тарттым һәм күп кенә постларымны архивка тутырып куйдым инде кеше күрмәсен һәм күз тию дигән әйбер бар Син ашанасың?
Мин ашанам күстиюгә, иә. Чөнки мин бик ашык ашык түгел, ашык төсле фотолар кертәм. Һәм ашык фотолар. Хакер миңа язылып бар инде. Ашык төстә шундый яркий дип әйтик инде, ярар. Фотолар кертәм һәм менә аңа күз тия.
Ә менә шуңа бәйле бер соравым бар. Сез ничек карыйсыз шәхси тормышыгызны социаль челтәрләрдә күрсәтүгә? Тулаем бөтен алганда. Шәхси тормыш бармы әле ул? Шунысы да бит. Юк, шәхси тормыш синең гаиләңдә. Шәхси шәхси тормышка да егет белән йөрүең генә түгел бит. Анда бөтен гомумән синең теге телефон телефоннан тыш тормышың турында минем әти әни гомумән яратмый үзләрен керткәнне бу бер икенчедән абый мәсәлән шул гаилә дигәндә абый да яратмый гомумән гаиләдәгеләр яратмый мин әбине кертәм әби белми чөнки әбине яраталар анда мин күбрәк әбине кертәм ә болай мин гаиләне кертүгә каршы менә мин алла бирса алла бирса кияүгә чыккач та иремне еш кертмәсмен дип өметләнәм хәтта туй фотоларында Ул ә менә ни өчен? Ни сәбәпле? Нәрсәгә ул?
Менә яшә тыныч кына. Я, я, я күз тию, я ни кирәк ул дип дип аңлатасың моны. Нәрсә диярә, мәхәббәт тынлыкны ярата. Әйе, менә тынычлыгы ярата, әйме. Анар я керттем, шуннан сокландылар, нитләр матур пар, анда ни. Менә шул күз тиюгә әйләнеп кайта инде бу тагын. Менә мин шулай дип уйлыйм, мәсәлән. Яшә шунда, теге, анары бар бит хис калу дигән. Менә мин нәрсәгә бер ай утырмадым. Ул минем Мәскәүгә киткән вакыты, мин махсус мәйданга китәчәкмен, Инстаграмга бер нәрсә кертмим. Хис калсын. Мин хәзер шу сөенәм, ул вакытта Инстаграмда утырмаганыма. Мин кертер идем анда бөтен фотоны. Һә бер ай узды, мин бу фотоларны кертәсе килми. Күңелдә рәхәтлек калган, фотолар телефонда бар. Менә бүлешәсе килмиме ул?
Юк. Хис кичерешләре. Бер кем белән бүлешәсе килми хәтта. Менә син Мәскәүгә бардың да.

Мин карыйм әле. Сиңа ябармын.
Минем анда билгеле санда кешеләр генә карый. Алар менә мин саныйм. Ә син шулар өчен генә кертәсең.
Әйе, мин үзем кемнәргә кирәк дип саныйм, шулар өчен кертәм. Мин сиңа кирәк түгел, ләкин син аны карыйсың нигәдер. Япмагансың миннән дә. Ярар, япмыйм.
Япма, япма. Япмыйм.
Ә ВКонтактега килгәндә анда мине дөресен әйткәндә инстаграмда кешеләр күбесе карамый мәсәлән мин инстаграмдагы аудиторияны ничектер бик яратмыйм түгел инде алар өчен кертәсе килми ә вконтактеда минем анда шулай ук билгеле кешеләр бар менә мин кертүне дөрес дип саный торган инде вот менә мин шулай тиктокта утырмыйм кстати тиктокта мин юк подкастның тиктокта аккаунты бар ансын әйе баска язарга кирәк ансына язылырмын тиздән Элемнең аккаунтында. Анда 100-дән артык не бар, язылган кеше бар. Шәп. Да. Онка кереп карый аласыз. Анда лайклар куялармы? Мин белгән юк. TikTokның кайсы ягы әйбәт? Анда хәтта танылмаган кеше дә менә э, беренче тапкыр видео кергән ул, э, беренче тапкыр видео төшергән һәм аның э, видеосы популярлаша ала. Сиңа язылмаган кешеләргә дә синең видеоны күрсәтә. Һәм шуңа күрә аның технологиясе әйбәт. Һәм ул шуңа күрә тарала да, шуңа күрә кешеләр языла. Мин аның болай теге куллану техникасын ни белмим инде ничек ул. Мәсәлән, Инстаграмны беләм бит инде, ә ТикТокта видеолар рәттән чыгып бара, әйе бит теге мәсәлән. Рәттән чыгып бара, әйе, ләкин алар Мәҗбүр буласың карарга, димәк. Ну син арны теге свайп белән. Һай просмотр каламы соң? Ансын әйтә алмыйм, мин үзем теге ТикТокта актив торган кеше дип әйтә алмыйм. Ләкин бер никадәр беләм ТикТокның ничек эшләгәнен. Лентада син белмәгән кешеләрнең видеосы чыга. Хорошо сыгранер. Э, ул әлбәттә теге син элек караган видеоларыңа бәйләп анда теге сиңа кызык булган видеоларга чыгачак мәсәлән син күп э, күп кенә татар контентын карыйсың икән сиңа э, лентаңда башка кешеләрнең ләкин шул татар телендә төшерүче кешеләрнең контенты контенты чыгачак шуңа күрә ә, таткасына кадәр шулай тораланда ялгышмасам алты йөз кеше караган иде бугай

төркем төркемнең төркеменә
анда бик мәгънәле әйберләр җибәрәбез мәгънәле әйберләр килсә әйе старсты күбрәк җибәрәбез һәм гомумән музыка тыңлар өчен генә ә инстаграмга алай сирәк керәм шулай ук ләкин ул реклама чарасы минем өчен чөнки мин үзем төрле мактану була инде ләкин торт пешерергә өйрәнгән идем карантин вакытында

он сегіз егерме биш отыз яшьтәге кешеләр әлбәттә ул яшьтәгеләр дә бар ләкин алар әзрәк все аңладым әйе дәвам ит һәм бер кимчелек безнең нина таткасының телеграмда каналы юк кирәкме ул ну белмим э, кирәкме ул сезгә әгәр дә без ул телеграм каналны ачсак анда фикерләр яза алырлар идеме без үзебезнең фикерләрне яза алар идек әгәр бер вакыйгага бәйләп я яңалыкларны кертә алыр идек татарча без аны ватсапта да язышабыз инде болай үзе

Тикшерә ул былай да, тикшерә. Ул таба юлын. Күрсә, ул үзенә тикшерми. WhatsApp'та Рәфидә артыннан күзәтеп торам. Беренчедән, әлбәт, мин, минем, минем уйлавымча, Instagram вакытны алачак, чөнки башка социаль челтәрләре сыман, син анда күбрәк утыра башлыйсың, анда теге лентаны карый башлыйсың инде, шуңа күрә вакыт алыначак. Икенчедән, мин теге фото, видеога төшергә яратучы кеше түгел. Шуңа күрә мин үзем нәрсә куйым анда? Ачтым да мин ул аккаунтны. Нәрсә куйым куйырга? Футбол турында куйыр идең, берәр нәрсә. Кая барганыңны? Ну, үзеңне куйырга димәгән бит Инстаграмга. Белмим, миңа калса менә теге шулай миндә кереп калган Инстаграмда селфилар куярга кирәк дип. Ләкин соңгы арада мин уйлана башладым, бәлки мәдәм ачыргадыр, ачмаскадыр. Да, но бу э, йөгерүгә генә э, бәйле шуңа күрә генә. Йөгерүгә бәйле.
Чөнки мин мин күзәткән видеоблогерларның күбесе э, актив үзләренең каналларын, аккаунтларын апаралар Инстаграмда. Һәм аларның теге алар артыннан карап барыр өчен, аларның киңәшләрен күрер өчен, тыңлар өчен шуңа күрә бәлки кирәктер дип уйлыйм ләкин әле уйлану ниендә генә процессында гына озак бармы синең уйлану белмим әлегә сүзгә хәбәр итерсең алтмышка кырык теге кирәк түгел безгә язылырсың әйе безгә язылырсың сезгә әйе анда да күзәтеп барырсың әйе сиңа әле ватсап кына җитмидер Митя, сен ВКонтакте артынан да күзәтеп барам. Әгәр дә мин шуны әйтә башлаган идем, әгәр дә мин мәсәлән эшләмәсәм, менә ул минем ВКонтакте шул эшкә бәйле, мин ВКонтактены бетерер идем. бетерә алмас едең юкмы син юк мин бетерә аламын син юк
музыка өчен утыра минем янда күбрәк Юк, мин, кстати, соңларда ВКонтактеда музыка тыңлаган булмы? Юк, мин нәми музыка өчен торам. Син башка җирдә. Мин анда, мин анда хәтта подписка да бар, ләкин мин музыка э, җырлап. Син подписканы безгә бирә алмыйсыңмы? Ул бер сумма әле? Бер сумма. Бирә алмыйсыңмы?
Нигә бирегә бер сумна?
Мин аны бер сумга үзең нидә ул подписканы подпискага языла аласың. Мин күбрәк YouTube Music-та тыңлыйм җырларны. ВКонтакте минем өчен яңалыклар белү өчен кирәк. Анда футбол турында яңалыклар белү өчен, сәясәт турында яңалыклар белү өчен ул миңа уңайлы. Мин башка җирдә, мәсәлән, Яндексны ачып, мин анда яңалыклар укып утыра алмыйм. ә, шулай ук ә, телеграмда да ашып ә, мен телеграмда оқимын но телеграмда һәрбір каналны айырым ашыра керек менә шунысы уңайсыз ә әнидә вконтактеда син лента, лентаны үзең өчен ә, уңайлы итеп төзи аласың анда теге вакыт кирәк бит аңа фильтрлап утырырга ну белмим минеке төзелгән инде аныкы фильтрланган инде минеке юк минем анда чүп шуңа күрә миңа үземә нәрсә кызык шул гына барлыкка килә ә әгәр дә вконтакте булмаса мин ул яңалыклар турында гомумән берәү дә белмәячәкмен ә, башка җирдән таба алмаячакмын бәрін бер сүз генә әйтәсе килә менә хәзерге вакытта вконтактеда татар телле проектларны үстерү максатыннан шундый башта анда подкаст та бар менә шул проектта подкаст та катнаша дәвам ит ничегрәк бара ул ну әле өченче көне генә әле бу проектның Ә беренче көнендә анда оештыручылар беседага һәм группага сылтамалар җибәрделәр инде. Шул һәрбер башта син әлбәттә заявка җибәрергә тиеш идең һәм синең заявкаңны алырга тиешләр иде, ягъни кабул итәргә тиешләр иде. Әгәр дә кабул итмәсәләр, сине чакырмыйлар инде бу беседага. Һәм менә подкастны кабул иттеләр. Анда ялгышмасам, җитмеш алты кеше җитмеш алты кешене кабул иттеләр әлеге нигә ә, беседага бу проектмы җитмеш алты яисә кеше ну кеше һәрбер кешедә бер проект хатып аңлатып китәм ә, бу проектлар ә, сине кабул итәләр һәм син ялгышмасам бер атна дәвамында дәвам итәчәк бу лекциялар курслар дәвам итәчәк инде һәм ә, һәр көнне син бирем эшләргә бирем җибәр, эшләп җибәрергә тиеш булачаксың Һәм шул биремләр, биремнәр нәтиҗәсендә балалар төзеләчәк һәм иң азакта син, син, син үзеңнең проектыңны төзеп җибәрергә тиеш булачаксың. Дигәндә, ә, максатларыңны күрсәтеп, күп ә, нинди кешеләр катнашканыңны, аудиторияңа күрсәтеп, бөтен ну, ә, нечкәлекләрен язып, проектыңны җибәрергә тиеш буласың һәм ә, оештыручылар өч җиңүчене билгеләячәк һәм аларга грант бирәчәкләр инде. Йөз илле мең сум, йөз сум һәм илле мең сум. Өмет бармы? Өмет бар.
Җитмеш алтыгына кешелек. Китәсе яңлыйсың ул безгә аны әйтмәгән ие. Кызы бу бөтенләй. Кызыл әйбер ни дип уйлыйм мин моны проектта белем. Ярдәм. Подкастны күбрәк кеше беләчәк. Гомумән социаль челтәрне үзеңә файда өчен кулланып буламы? Ие. Әлбәттә.
Ничек? Шул блог.
Мин әйттем мәсәлән. Реклама чарасы буларак кулланырга мөмкин. Э, аны подписчикларың, язылучыларың күп булса аны ниндер
Менә сез уйладыгыз инде ниндидер проект ачып җибәрергә һәм әлеге проектның аккаунты кайда иң беренче булып кайда язачаксыз? Одноклассники! Одноклассникида иң начар аудитория түләү ягына.

мен ондай пікірімде бар иә оған страницасы не вообще мен инстаграм белән вконтактені ол яктан ничектер тигезрәк күрәм барыбер мин иң беренче вконтактеда эшләдем барыбер әйеме чөнки вконтактені мин төптән беләм дип әйтер идем ну барыбер нигезләрен беләсең әйе инстаграмнан ниткәндә инстаграмны мин гомумән белмим ничек анда ничек эшләргә кирәк нәрсә ничек кайда Ничә ел утырам, мин дә белмим бугай әле. Ничәнче елымны утырам. Мин гомумән контактны белмим. Ә, ВКонтакте нигәдер, ә, юк, Телеграмны инде Менә нинди проект булуына карап. Мәсәлән, мин Телеграмда да ачар идем берәр нәрсә. Телеграмда я. Әгәр дә син блог Чөнки... кебек берәр нәрсә башлап җибәрсәң, анда проект дип әйтик инде. Телеграмда шулай ук кызыклы булыр иде ул.

көтеп калабыз һәм безгә язылырга чөнки күп кенә социаль челтәрләрдә без, безнең аккаунтлар бар ну подкастны инде шәхси аккаунтлар турында әйтмибез әйе ләкин подкастны кына язып алабыз һәм анда кайбер чакта яңалыклар чыгып тора
кайбер чакта кайбер чакта киләсе чыгарышлар турында аеруча шул аккаунтлардан белә аласыз саубуллашырга да вакыт шушы ноктада саубуллашырга вакыт җитте тыңлаучыларыбыз белән менә бүген бик кызыклы подкаст булды мин сезгә гади рәхмәт әйтәсем килә шундый күңелле генә авыр паралардан соң бу шундый теге э, кәеф күтәренкелеге булды инде